Movie Plus channel ka nauh let leh ta e. Vawiina kan movie recap tur chu Shed Skin Papa, Sanghnih Sawm Paruka an tih chhuah kha a ni a. Khawngaihin like, subscribe leh share kha min lo hmeh sak ve theuh dawn nia. Movie inṭanna ah chuan mi pakhat lik chu lo langin a nu in a thihsan tawh avangin a pa Yat Hanga nen an cheng dun a, a pa hian rilru chian lohna neiin enkawlna ṭha zawk mamawh viau mahse an tlin ve loh avangin a fapa lika chuan a enkawl ber. Zan khat chu Lik hnenah a pa rawn kalin, a kekawr huh dup a hmuh chuan vawiin atan a vawi nga nan zun a che leh a ni tih a hre nghal a. Thinrim takin bathroom lamah a pa putar tawh tak chu hnuk pheiin a kalh khum ta hmak mai. Chumi hnu chuan rilru beidawng em em a awmin, Nasa taka zu inin intihhlum a rilruk a. In aw hlum a tum lai mek chuan an apartment ah chuan thil mak tak rawn thleng in, nula pakhat kum sawmhnih bawr vel a nu ngei mai chu fridge atang a rawn chhuak a, a fapa in aw hlum tum chu a rawn chhan him hman a. Zing khua a lo var chuan bathroom chhungah a pa a kalh khum kha hre reng in rang takin a va hawng nghal. Yathanga chu chhuatah thu in a lu chu toilet seat lamah a lo kun a, Likan a va kawih her chuan a rin ai daih ah a lo zan avangin mak a ti hle. Zan khua khan Yathanga chuan a vun chu lip in, tuna Likan a khawih kha amah dik tak nei lo in a vun pawn lang mai mai lo ni. Chuti lai tak chuan pawn lamah a pa in ring tak tak a midang aihnialpui ri chu a hre ta tlat mai. Yathangan tleirawl rual hnenah chuan music leh sport chungchang te lo hrilh mekin kum tam a pa in tuma a biak tawh loh hnu a, chutia a lo ti tih a hmuh chuan lika pawn mak a ti hle. Mak tak maiin mipa ngai ang vekin rilru kim lohna pawh nei tawh loh angin a lo awm a, lika chuan thil dik lo engemaw a thleng a ni tih hrethiamin a hlauthawng ru hle. A pa chuan rilru lam harsatna a neih hma lawka thil thleng te chu chiang em em a la hria in, chutia a vun inlip te chu thil thleng pangai ve mai ah a lo ngai a. Bazar lama an chhuk tlang hnu chuan chawhmeh zuar tu te pawh an hming a la kau thei in, tun hma lam ang bawk in chhiar kawp pawh a lo la thiam hle. Bazar nuho chuan a leiba tipi tla turin a rawn chhing tliar tliar a, bazar nuho zawng zawng laka leiba a nei avangin an rawn zim hut hut takah chuan a tlan san ta hlawm a. Chumi hnu chuan Likan a pa chu damdawiin lamah in check up turin a hruai a, that lohna engmah a neih loh thu hrilhin a lo duh lo. Mahse nurse hmeltha tak a hmuh rualin a relru thlakin in check up pawh chu a lo remti leh nghal a. Te hrang hrang a nih hnuin doctor chuan a natna zawng zawng a dam vek duh thu leh a hma aia kum sawma a naupan thu a lo hrilh. Chungte avang chuan doctor chuan insurance a claim duh avangin a pa aia midang rawn hruaiin bum a tum niin a lo ngai a. Thinrim takin damdawiin atang chuan an pet chhuak ta nghal a. An pa faa inah an haw hnuin Yathanga chuan a vun inlip te chu a tenawm a ti em avangin paih a tum a. Mahse Lik chuan tangkaina a la nei mial mai thei tiin a lo dang. Chutia an inchukbuai lai chuan Lika nupui Sasa a rawn kalin an inthenna lehkha a sign leh sign loh a rawn zawt a. Mahse Lik chuan thutthlengah a pa vun an dah chu melh rengin Sasa in a hmuh a hlau kher mai. Yathang chuan an pahnih chungchang leh Sasa pawh a hriat ve loh avang chuan an in a leng rih tur a chah in a thawhsan a. Mahse, Sasa chuan inthen a duhna chhan ber High School an kal laia a bialnu hlui laka a ui resan thu sawi chhuak in, tunkar chunga inthenna lehkha sign fel tur a chah in a chhuahsan zui a. Sasa kal hnuin an pa fa in chutia li ka nun a lo inthlak danglam chhoh dan chu an sawi dun a. A bul berah chuan zan khat chu High School an kal laia a bialnu hlui Jimmy chu a studio ah a kut a meizial kengin a rawn kal a, a movie siam hmasa ber tur a hlawhchham avangin a rawn hnem a ni. A meizial ken chu chhuatah tla in a sum zawng zawng a senna a studio chu a kangral ta vek a, Chumi hnuah a nupui hnen atang inchhena lehkha a dawng zui. Lawnhrak te pawn kut thlakin a taksa peng hralh phalna lehkha a sign tur pein thla thum hnuah a ba te a rul zo lo a nih chuan a taksa peng an hralh sak tur thu in an rawn vau ve bawk. Yathangan chung zawng zawng a hriat hnu chuan engkim mai chu amah thiam loh vek nia ngaiin hreawm a ti hle. Duhthlanna siam sual avanga A fapa Lika a hauh hnuin Likan a nu thlalak chu enin lung chhe takin a chap a. A tuk zingah chuan Likan chhuat a, a pa taksa inlip dang lo let reng a hmu a. Yathanga chu kum sawmle mia lo inthlak danglam lehin Police pahnih nena meizial zuk phal lohna dan avanga an inhau lai chu Likan a rawn hmu a. An buaina a chinfel sak hnuah Stadium lamah a hruai a. Chu hmun chu high school naupang an nih laia an kal fo thinna a ni. An pafa chuan an nun hluite sawi dunin tun hma lama pafa in hmangaih leh in paw tak an nih thinna te chu a thar leh a. In an haw hnuin kawngkhar chu tu emaw niin a rawn kik a. Tu dang ni loin high school a kal laia a bialnu hlui Jamie-a lo ni. A bialpa nen an inthen thu leh Lika hnena rawn kir a duh thu hrilhin a theih tawpin a thlem a, lika pawn a theih pa tawpin a lo hnal ve chang chang bawk. Chhuak tura a ti chung Jimmy a chhuah duh tak lo ah chuan Chemte chu la in in atang a chhuah loh chuan engmah tih a pawisak loh thu in a vo zui a. Jimmy a chhuah dawn lai mekin Sasa chu a rawn kal thut. A pasal leh a uire sana nu ngei mai a hmu dun chu a then a rim hle. Tumah mah chu kalsawn bik tum loin an inhnial a. Chutih lai mekin kawngka chu an rawn kik leh. Chutah tlangval pakhat chu lo lutin, Lik chuan tunge a nih tih a hre mai lo. Mahse a hnuah a pa Yathanga a ni tih a hre nghal a. A vawi thum nan a vun chu a lo inlip leh a lo ni. A vun chu khawiah nge a dah that tiin Lika chuan a zawh chuan a bawlhhlawh vek avanga kawngpuia a hnut chhiah thu in a lo chhang a. Chu veleh Lik chu rang taka chhuakin a pa vun chu ngawrh takin a zawng a. A naupan lai hunah a pa hmel ang chiah chiah a nih avanga ngaihlu a zung a lo ni. A nuna a pa pawimawh zia te chu a hre thar uai uai a. Ruah sur bur bur pawh chu ngaizamin a zung zel a. Kut thler zem taka a kal laiin hmun pakhat a lo intar chu hmuhin a kuah vawng vawng hnuah inah a hawn zui a. Inah chuan Niathanga'n eirung a lo bawl mek a, tuna a hmel put hmang chu Lika'n a la hmu ngai lo. A fapa in a vun lakhawma a dah tha thin chu fiamthu thawh nana hmangin an inhnial chho zui a. Lik chuan a naupan laia a nu a Uiresan chungchang chu sawi chhuakin Yathangan pawi a tih loh thu ah a lo chhan avangin thinrim takin a pa chu chhuat ah a nem bet a. Hnek a tum lai takin a nu thlalak an tar chu va hmuhin hnek ta lo chuan inchhir takin a awm a. Yathangan mi chak lo tak a nih thu deuh sawh tak a hrilhin in chu ama hmingah a la awm avangin Lik-a chu chhuak turin a ti zui a. Mahse, rilru na taka Lik a rawn chah tak ah chuan ani pawh a rilru rawn nem in Lik a nupui sa sa in an inap pin a theihnghilh chu pe in hmeichhe tha tak a nih thu leh nei let leh ngei tur a a duh thu hrilh in a nei let leh thei lo a nih chuan a tui thlar tur thu in a vau zui bawk. Sa sa hmu tur a a kal chuan Lawnsar ten lo man in thutthleng a an phuar hnu ah a taksa peng lak luih sak an lo tum a, Chutih lai takin Nia Thang chu scooter nen rawn tlan lut in misual ho khawih a tum chuan an hriam hrei in a nghawngah an lo tin a, an chhuah zal in a duh anih chuan ngaihdam dil tur in an lo ti bawk. Mahse Yia Thang chuan mi in a thinlung tak tak a inthiam loh na a neih chauh in ngaihdam a dil thin tur a ni tiin a lo chhang thung a. Misual ho in kut an thlak rawn lai in lika pawn kut thlak tawh lo tur in a lo au chiam chiam a. Thawk leh khatah Iathang chu a vun inthlak leh tumin a rawn awm a, thil thleng an hmuhin misual ho chu hlauin an tlan chhe ta vek mai. Iathanga vun inlip zo chu Lika chuan mak leh rapthlak ti takin a lo en reng a, a pa chu saruak ngal nga ta dingin a taksa ah te chuan tui hnang a khat vek bawk. Lika'n sasai pin hmanga tala a hawlh hawn hnuin a pa chu a lo awm ve tawh lo. Rang taka chu lai hmun chu chhuah sanin inah a haw zui a. Inchhung chu a pa Yathanga kum sawmhnih mi a nih laia a in angin a lo danglam vek mai. Chung hun lai chu Yathanga Indona a Chinese Air Base-a a thawh lai niin Likanu nen an inneih tirh lai vel a ni. Yat Hang chuan a nupui hruaihaw tura Hong Kong-a a kal a ngaih thu a sawi chuan Li Kan a pa in engmah a hre tawh lo a ni tih hrethiamin a nu thih thu chu a hrilh a. Chu veleh Yat Hang pawh rilru na takin chhuatah a thu nghal. Chumi hnuin Yat Hang chu pilot a nih hun chhunga a tawp nan a fapa Lika chu thlawhnaah a phur a, an accident hma zung chuan nuam an tiin an hlim dun hle. Chu accident chu tun hma lama thil thleng daih tawh lo niin, accident na avangin Nia Thanga chuan a mit khaw hmuh na za a sawm nga chu a hlo a, chumi vangin a pilot hna pawh a bansan a lo ngaih phah ta a ni. Apartment lamah let lehin a nunhlui te a fapa Lika a hrilh chhunzawm leh laiin Lika nu kum sawmhnih mi lek a nih lai ang hmel pu chu a rawn lut ve hlawl a, A nu chuan choka lamah an ei tur siam sakin, ei tur rim chuan ia thanga taksa inlip tawh te ho pawh kai harin a rawn kal khawm a. Lika pawh a naupan lai hmel pua inthlakin, an zavai chuan chhungkaw khat ang maiin dawhkan an kil ho a. Ia thang chuan a nuna harsatnah tawh nasa zia te sawiin, kum sawmthum mi a nih laia a nupui a uiresan chu a nuna thil thleng duhawm loh ber a nih thu te a sawi chhuak a. Chumi hnuin an zavai chuan a ruala toilet lam an kal a ngaih thu an sawi a. Lika pawh a kum pangai ah a rawn let leh in a nu hnenah chuan lawm thu sawi in a nuna kawng dik kawh hmuh tur a pui fo thin tur a sawm in a mang tha zui a. Chuti a lai tak chuan leh rawn ngheng in an chenna in chu van ah a thlawk chho delh delh mai. Lika'n pawn lam a hawi chhuah chuan a pa in hlim taka thlawhna a lo khalh chu hmuh in inthlahlel tawn takin an inthlah liam a. Sin dang lo langin Lika chu a pa Yathanga damdawiin khum a lo mu bam bulah a lo awm a. Khang a hun tawn zawng zawng te kha mu mang mai mai ang viau mah se, a thinlung chuan a taka thil thleng ngei a ni tih a hria. A nu leh pa ten dam chhan a nei ngei a ni tih hriattir an duh niin a hre bawk. Yathang chu boralin Lika pawn a pa chu engtik lai pawh a zun che thin, Putar buaipui ngai reng ang ni loin mi puitlinga chher hriamtu leh amah hmangaih em em tu tiin a hre reng a. Chumi hnuah inthenna leh kha sainin Sasa hnenah hrehawm taka a nun a siamsak avanga ngaihdam dilin a tana nupui tha tak a nih reng thin thu leh amah zawk chu a thiam lo zawk a nih thu te a hrilh a. A thian pakhatin hna zawn hmuhsakin studio lamah movie a buaipui leh tawh dawn a, Lawnserg te pawh nia thanga vun inlip an hmuh atang khan tibuai zui ngam loin a pungawmah a leibarul an phalsak bawk. Sasa pawn Likan ngaihdam a dil hnuin a pasal atana a nihna ang anga a pawm leh thu hrilhin inthenna lehkha an sign hnu chu thlawhna lemah siamin a thlawhtir ta zawk a. Kaa rei lo te hnuah chuan lika pawn project lian tak buaipuiin a hnuaiah chuan mi tam tak an thawk bawk. A hna pawh chu nuam a tiin a phur hle. A movie buaipui mek chu Shed Skin Papa niin kaa rei lo te liam ta a a pa nena an chanchin a chunga thil thleng mak tak tak beh chhanah a siam a ni. Aw le, khati zawng kha vawiin atana kan tih chhuah thei chu a nia, kan channel min ngaihhlut sak a, a tir atanga a tawp thleng min en sak tu te chunga a bik takin lawmthu kan sawi e, ni hmannuah vek u le.